Eh khai helai mi chu le le sin an jia hian moron bai lok te smooth po moi e a den smooth te sa tha riau mai ni oh hello hello kan lo dam tlang hlawm em aw tun chung video ah chuan in kan reh rei tawh bawk a. motor cheina chi hrang hrang in tan ka rawn chhawp chhuak e. Hei leh Grand I ten Nios kan lo nei ve leh a, tah hianin hei Diamond two K Gemstone ngat mrp awm tak kha kan han fit sak dawn bawk a, tichuan heti lamah hian SIPL Black Kit hei Grand I ten ah hianin kan bel dawn bawk a, a tilang mawi dawn hle a ni. Tichuan helam pangah hianin hei kan technician ten lo buai khawp mai a ambient light te woofer te pawh kan fit dawn a granite te an ni awh zah hian pawh kan khawih teuh dawn a ni a chhuak mawi viau dawn a ni light ah hianin hei blow pang ambient light ngat kan hmang dawn a a chhung chuan pawh nuam leh dawn mang e ti lamah hianin hei ambient light an lo fit mek bawk a. Hei granite te ni awsa diamond chu ke android screen kan la vuah zo a gem stone a ni a hei duh duh dan khan youtube te pawh kha en vek theih lo ni han slide vel chin teh ah hian aw tihian facebook te pawh kha luh vek theih a nih chu maw tichuan hei a sir lamah hianin hei ambient light lo kual kual leh zek zek a ambient light hi chi hran ṭhin a eng thei a hei duh duh rawngin a rawn inthlak thei a a rawng ngai char char pawh kha. a dah theih bawk a hei a red te ha kha chu mahni duh dan khan in a siam rem theih a ni tichuan in hei fog light eng em em a nei tawh bawk a fog light hi hei blow pang fog light a ni a tichuan hei hnung lam pang ah hian in jbl subwoofer e khai sound pawh a nei tha dawn ngang mai hei under screen gemstone kan tih kha maw tichuan black it lam hi han en ve leh ila. Hei black kit pawh kan lo bel zo ta a, a back light a nia, black and red combination SIPL combo kit kha a ni a, hei door handle ah te pawh a ni bawk a, tichuan hei side glass ah te a ni a, hei a head light ah thleng hianin a ni vek bawk a ni, mawi tawh khawp mai a, looks thlak em em kan tih tawh kha black kit hian. Android screen pawh an rian khawih nuam a ti ngang mai lo la, khawih ngar ngar a youtube te kha en theih vel sia. Tichuan hei necklace pawh black and grey combination maw mawi ngang mai hei le, tha tawh heavy a chhung chuan pawh nuam dawn e, hei eng sat sat tawh mai dawn a ni. Tia pawn lo Ti eng leh zek zek tawh mai. Nuam hi ti em a sin Anjia hian maw rawn bai lawk teh. Nuam hi ti khawp mai. Ambient light han fit a a chhunga han awm vel hi a nuam tih zawng tak a ni. Mawi heavy tawh lutuk hei. Nalh ngang mai. Khi chak lamah pawh hianin Jonah ten eco carrier an lo fit mawlh mawlh bawk a khi David a pawn herh mawlh mawlh mai. Kan customer te pawn min kalsan tawh dawn a. Ka pu Phei hi chuan rei ek i in lo kal chuanin ar ka tal ang chauh a tiin ka hria a. Ae khai, rei ek kal ngei angai umm. Hei granite ten pawn min lo chhuahsan tawh dawn a, hei kan customer te pawh lungawi takin an chhuak a. Bye bye aw kan lawm e aw customer min rawn duhsak thin tu te inchunga lawm thu kan sawi tak meuh a ni rei ek atang min rawn dawr vang vang a kan lawm hle mai Kia Sonet mawi em em mai kan nei a Kia Sonet ah hian in enge kan khawih kan entir ang chu aw ambient light kan fit sak a. Engtiang chiin nge en kan lo enchin ang? Kan inring em? Wow! Mawi lutuk! Zanah phei chuanin hei chuan a nuam leh zual dawn a ni. Hei rawng chi hran hranin a rawn eng thei a, duh chuanin rawng chi khat chauh pawh khanin a ti en theih kan tih tawh kha. Hei a chhungchuan hi a tih nawm phah ve em em mai ni. Tichuan hei a. A motor hi a la thar ang reng a, hei hnung lampang pawh a nip vek a ti hian a chhung chuan hi a tihnawm pha em em mai ni. A nuam chu thu hran ni se amah hi a mawi em em bawk a. Hetiang hi in duh ve chuanin Mizo Car Bazaar ram hnun nawt Zangena petrol pump bulah khanin kan awm a, engtik lai pawhin kan lo fit sak thei reng che u nia. Lo kal ve theuh dawn a nia. Hei a mawi khawp mai. Tah hianin hei sawmte ten seat cover an lo khawih mawlh mawlh mai a. Seat cover hi hei luxury lai awn ngat a ni a. E khawih en ringawt pawh hian hei a thut a nuam dawn tih hi a hriat ngawih ngawih mai ni. Tichuan heti lamah hian hei rinpui a pawn lo fit ve mawlh mawlh bawk a. Hei Nexon a mi tur hi a ni a. Nexon ah hianin body kit pawh kan vuah tel dawn bawk a ni. Hei Brizza ah hianin floor lamination, waterproof leather flooring kan tih ang kha kan phah zo chiah a. Hei a chhuat hi ti hian a vawng tha em em mai a, waterproof leather flooring hi tiang kan phah chhuak vek a. Thil tih buak vel pawh khanin ahh hruk te a awlsam a, tihfai a nuam em em bawk a. Leh motor chhuat tlo duh a ni. body kit hrilh an lo vuah leh mek bawk a hei m tech ngat a nia tha dawn rura a uluk bawk a maw hei a vuah tu hian hei lehlamin in dawm ngar ngar bawk a veinuih kher a ngai a nih chu heheheheh tichuan hei e khai helai mi chu leh leh. Lo nuam sa dar dar ve lutuk mu chung pawh khan ani chu che thiam vek ani a bun lutuk a maw hei sergeant-a next zone ah body kit lo vuah mek a a unuk khawp mai a sergeant a hi chu a biak buai thei lo kan tih kha sun control bel lai pawn maw ti hian a hnah hian tui khawp a a hei rawn hawi pawh rawn hawi eih hman lo reng reng. a tha dawn nasa a ni. He ti lamah saw rinpuia ten an lo seat cover luxury lai awn ngat kha an lo fit mek bawk a. He waterproof leather flooring kha kan phah sak a, tichuan kan dawr an lo chhuahsan ve leh tawh dawn a ni. Hei perfume te pawh an lo lei bawk a, ka rimtui dawn hle mai. Hei le bruiser pawn kan dawr min lo chhuahsan ve leh tawh dawn a. Terina'n hei lo enpui thlap bawk a, min duh sak a, min lo dawr tute chungah kan lawm em em a ni. Hei next zone kan nei ve leh a, next zone ah hianin single tawn kha hei dual tawn turin kan han thlak ve leh mek bawk a, sawmtea'n a bei ngawrh khawp mai a, helam pangah hian hei carrier vel kan fit sak dawn bawk a, hei Sergio na hoin tangkai leh hle dawn a ni. Carrier pawh kan lo vuah zo tawh a. Mtech Breeze Carrier a ni a, mawi khawp mai, tangkai dawn hle a ni. Kei chuan sawsa lampangah sawn dual tawn tur a ni thlak mek ka tih kha, hei helper te pawh lo nei thar a nih hi sawmte a ni tha khawp mai. Ducati ah pawh carrier chauh ni lovin hei sun control te pawh kan bel bawk a. He lama hi hma chung lo ber mek a ni, Sir John-a. A hma chung chu chuan hei kan khawawm dan chu nuam phet phet tak a ni. Hmelchhe leh an hun an tih ni kha a tiang hmun hi hei November rain a ni. Aww le. He lampangah hian kan phei ve leng a. Hei, inleng duhawm deuh mai zanin chu kan nei a. Hi. Umm, Sir James-a a ni a. Ani hi hei, han en ula, a body dei tha em em mai a. Ani hi Sir nena kan fitness mentor a ni a. Tichuan zaninah hianin hei supplement min rawn ken a, a product te hi kan inti lang reng reng ang a. Sir, protein min rawn ken hi eng nge ni leh ta? Eh, hei hi Hunter Pharma company nia. Aw. Hei whey isolated a ni ta. Aw.

Hei le Sir James-a pawn kan dawr lawm takin min lo chhuahsan leh tawh dawn a. Mtech body kit hei kan vuahsak a, black and silver kan tih tawh kha. Tichuan hei side step pawh Mtech tho a ni a, mawi tawh khawp mai. Sir James bai! Aw! Hma lam pang pawh khan ti lang leh zuai ang e. A motor nen hianin hei inhmeh vel vek mai ni. Mawi ngang mai. Exon pawh kan lo khawih zo ta a, hei body kit kan vuah a, Mtec body kit tho a ni a. Tichuan hei a chung pawh single tone atang khan dual tone ah kan han thlak bawk a. Ehh kai mawi khawp mai. Tichuanin a seat cover hi han en ve leh thu ngela. Seat cover hi hei luxury lion seat cover kan hmang kan tih kha. Black and red combination a ni a, hei mawi tawh khawp mai. A hma lam body kit hi khian en tir leh cheu nga. Hei le GT kit a ni a, mawi tawh nasa a ni. Next zâwn pawn kan dawr min lo chhuahsan ve leh dawn ta a. An ni hi Champhai lam kan customer an ni a, an fel khawp mai hei. Champhai atangin min lo dawr chang chang a, kan lawm tak zet a ni. Bye bye wo! Ane hei body kit pawh nei mawi tawh hle mai. Champhai lampang ah an tlan mawi ziai ziai tawh mai dawn a ni. Ane bye bye u! Aa. Dulsaka mi rawn dawrtu te in hnu thin a, inchungah la awm thung an sawi a ni. Zan lamah pawh hei kan la in fit zak zak hlawm a nia, nuam hi kan ti thin em asin. Smooth pawh mawi e, an kan smooth teh sa tha rio mai ni aw. Hei le granite ten kan nei ve leh a, granite ten ah hian in. Hei SIPL Black Combo Kit kha kan han belsak ve leh dawn a ni. Terina nan belsak a, uluk thei ngang mai Terina hi maw. Pernai ten pawh Black Kit kan lo vah zo ta a, hei a Head Light a ni a, a Side Glass ah te pawh hei a ti chei khawp mai, a Back Light thleng in a awm a, hei ti hian Simple deuh si, mawi deuh si lo ni ta a ni. Bye bye aw! Hei Back Light. Hei kan sticker te pawh kan han bel sak ve leh bawk a. Bolero kan nei ve leh a, Bolero ah hianin hei technician tha tak tak ten Android screen an fit sak dawn a, a hmain JBL under seat subwoofer kan fit sak tawh bawk a, a sound vel kan en chhin ang. Hei a nuam tawk vel hle mai. An feel lo a ni mahse play tur te hian maw an thur lo a ni. A sound chu tha khawp mai duh thu samin a tha ni. Pro camper lo lut ve leh a tah hian hei sun control John-a ten hei an lo vel mek a John-a i chau tawh em? Chau lo a ni hei a in concentrate a zanin chu min chhang ve hman hlauh mai. Chum dangah chuanin min chhang hman lo buai tops ang kha nia maw. Chuan hei Bolero Camper ah hianin a lawite pawh kan buatsak dawn a. Hei hi Ori a original kha ni a. Gen ah an vuah hnu te ka rawn ti lang dawn a nia. Lawi pawh kan lo vuah zo ta a, original nen chuan in thlau thei khawp mai. Mawi nasa a ni, a ti chei leh sawp mai. Bolero ni aw lo lut ve leh a, tah hianin hei Sun Control kan bel mek a. John a lo bel leh mawlh mawlh mai. Umm, ka buai a nia ti. Chuan hei helam pang pawh kan bel cho vek tawh a. Tichuan helam pangah hianin Brisa kan nei ve leh a. Brisa-ah hianin San Control tho kan khawih a. Bolero nio lo chhuak ve leh tawh dawn a. Bolero nioah hianin hei sound te kan khawih a. Chuan chhak lam pangah khianin hei Scorpio a awm bawk a. Tah khianin Android screen lam han buaipui bawk a. Tichuan hei venue kan khawih lai mek kha bolero ni awh chhuah duh vang khan kan han bag chhuak lawk a, tah pawh hian in sun control tho kan khawih a ni. Tichuan hei lam pangah hian hei bolero a rawn lut dawn bawk a, bolero hi a hma kan khawih tho a ni a. Tichuan tah hian a motor chuang chak lutuk khan a rawn chuang ve ringawt rawh.

Kawng chhak lam ami ah khan in hei steering cover ka ṭhawi sak dawn a, a hlui hi kan phelh ang a, tin cover hei a vuah chi a hlui hi kan peih sak ang a, chuan hei a thar in kan ṭhawi sak dawn a ni. Haman steering cover blow punk under screen kan fit sak tawh bawk a, chuan a reh bawk sia hla kan ngaithla pangai. Ngaithla vel ang e. Ke ring hret ila. Ka ngaihthlak pahin ka ṭhui zung zung a. Dawr chhak lampangah pawh hei Holy Mission School bus ah hianin car tape leh speaker an fit chak bawk a. Hello hello awle tunah hianin dawr chhak lampangah kan chhuk anga thar expel ppf kan khawih lai mek kan en dawn a ni. Let's go. Lai hmunah hian a ni a, hei a kawngkhar te kan tel mek a, kan la zo lo a, chuan hei hma lam pangah hianin hei a bonnet te pawh kan khawih bawk a, he lama hi Sawmtea kan lo nei ve leh a, hei a than chu ni a, a tha khawp mai a, a rang thei lo va, a da thei lo bawk ang hi ka hma. amah hi kan chhawn vek a chhawn theih ang chu kan chhawn vek a tihianin kan ti hnu vek dawn bawk a a tha dawn nasa a ni. Tuna kan hmuh lai mek hi Creta old model grille kha a ni a, khawngei min lo lak thlak sak la chuan tuna kan hmuh lai ve thung hi Jeep Compass grille ve thung a ni a tihian Creta ah kan han vuah ta thung a ni a ti mawi khawp mai hei. Creta pawh kan lo chei zo ta, Creta old model a ni a Jeep Compass grille. Hei kan vuah chak kan tih kha a ti lang mawi khawp mai a, a aia ti mawi leh zual turin hei SIPL Black Combo Kit kan han tel leh bawk a, tihi chuanin a ti chei ta em em mai a, old model mah ni se hei a mawi em em mai ni. Hei kan dawr lawm takin min lo chhuahsan ve leh dawn ta e, min lo dawrtute chungah kan lawm thin hle mai. Ignis a ve thung hian hei waterproof ladder flooring technician pathum laiin hei an han buaipui a, mar tha em emin an phah dawn a, a ladder te hi tha em em mai a ti hi chuanin a chhuat te hi tifai a chhuat te hi tifai a awl tawh dawn a ni, thil tih buak pawlh pawn awlsam takin a hruk zung zung theih tawh dawn a, a original wool kha thil tih buak chuan a uih duh em em a, khate pawh kha a tiziah awm vek dawn a ni. Seven hundred a lo lut ve leh a, tichuan XUV seven hundred hi hei a hnuai hi la laminate loh a ni a, floor lamination kan tih ang khan hei tunah hianin floor lamination kha waterproof leather flooring kha kan phah chhuah sak vek dawn a, tin chu mai bakah chuan android screen leh camera te pawh kan fit sak tel dawn bawk a. Hei seat cover te pawh hi kan fit sak dawn bawk a ni. Hei hi Haman rear view monitor a ni a, tichuan he lam pangah hianin hei u hruaia'n uluk em emin lo buaipui mek bawk a ni. Tuna mi hi Gopher carrier a ni a, hei Terina te Sawmte ten an han hawng vel mek a, tichuan saw lampangah sawn body kit.

Tha khawp mai. Ei Gofar carrier a ni tih hre deuh reng reng. Roof rail a maw tih mai te pawh awl alo. Hei hi body kit kan tih chu a ni a, he lampang hi a hma lam a ni a, M tech kut chhuak bawk a ni. Hei amah hi black and silver a ni a, tihian a body a white a, a inhmeh leh hle a ni. Tuna kan hmuh lai hi body kit hnung lampang a ni ve thung a M tech kut chhuak bawk a ni black and silver combination a ni a amah nen pawh hian hei a in hneh khawp mai leather flooring chu a ni a a leather te hi that zia mai chu maw sawi fiah thiam lo mah hian maw tha ni tawp mai a ni body kit pawh hnung lam kan lo vahzo ta hei. I hma lam en ve leh thung ila. Ih a seat lampang te pawh an lo thlawn mek hlawm a. Chuan hei hma lampang pawh an lo so fel tak bawk a. Hei kan fit mek a, he lampang ah pawh. Heti lamah te kan buai ngar ngar hlawm khawp mai. I lang tha phak phak chu. tuk. High kit te pawh kan vuah bawk a, tichuanin module te pawh kan fit sak dawn bawk a ni. Back light ah black kit pawh kan lo bel zo ta a, hei hi SIPL Automotives black kit a combo ang chi kha a ni a, tichuan hnuai lampang ah hian hei hi body kit rear guard kha a ni, hei mawi khawp mai. Hei he lampang door handle ah pawh hian black kit kha kan bel tel vek bawk a, tichuan saw saw rear view monitor a ni ve thung a. Gofar carrier pawh hei a nih tur ang thlap in kan lo fit zo ta. Sir zawng atang kha chuan roof rel te kha ang deuh va. Tichuan seat cover pawh chung nen in mil thlap mai. Hma lam pang han en ve lei la, body kit kha a in hmeh reng em en ve leh ang aw. E, hei a in hmeh khawp mai, amah hi a tihpui belh in ti ve tho em? A headlight te pawh hi hei LED headlight in kan han thlak sak a, eng tha tawh nasa ni. Kan sticker te kan vel sak ve leh a, a hnungah hian enge awm kan entir ve lem cheu aw. Blowpunk, subwoofer, a ni a, a ri pawh tha hlet a ni. He thil hi a ten avang vang a. Hnuai lamah hian hei Emtek rear guard pawh lo in bel mawi vang tawh mai. Hma lam pang ve leh thung aw hei hi. Car expel black PPF pawh hei kan lo zo fel ta a, tle nalh tawh khawp mai hei glossy vek tawh a. Zut te pawh hi nuam em em a, tihfai te pawh kha awlsam bik em em mai a ni. Puan khan te an han hru ila awlsam takin a fai zung zung tawh mai a. Tichuan hei carrier hi kan hmu ve leh a, carrier hi Emtek carrier a ni a, hei hi pa leh sawp mai. Thar hi chu pa hma bawk si a. Tichuan hei sliding window pawh nei tha tawh nasa a ni. Han ziah vel pawh hei rang thei tawh lo reng reng tha lutuk maw. Tichuanin a rawn pawr tur vengtu tur atan khanin hei rear reflector black tho in tiang kan ti chhuak leh vek bawk a. In en theih vel chhuah bai in duh ve chuanin Mizo car bazar ah in dik lai pawhin xpel black ppf ppf hrim hrim kan khawih thei a ni. Hei thar ah hianin windscreen bar te pawh kan vuah tel leh bawk a chuan hei hi cargo net. A chung carrier ah thil kan phurh vel a ta tu lo vengtu tur atana net thla a ni a hei carrier a han bah mai theih hi a ni a awlsam em em a hei hetiang hi duh ve chuanin Mizo car bazar ah kan call bawk a tichuan hnung lampang ah hian tyre spare cover te pawh hei kan vuah sak a chuan hnuai lampang ah hianin M tech rear guard hei kan han fit sak bawk a a hnung lampang pawh lawn a awlsam tawh dawn e. Rawh al kai chuk tir a tum. Min lo pawt thlang ar mai. Thar pawh kan lo zo fel ta a, hei a lo in ring tawh khawp mai a, Anzia hi hei lo vei vir vel a ni e, khai chak lut tuk tuk. A tha, a tha, a tha. A tha maw? Aw a tha. Aw a tha. Mawi tawh nasa a ni hei, windscreen bar. Chung lawn te pawh ti awlsam dawn a M Tech carrier a ni bawk a, he lampangah tyre spare cover a ni leh bawk a, hnuai lampangah hian hei rear guard M Tech bawk kan fit chak leh bawk a, Mizo car bazar ah ngei mai he mawi tawh lut mawi hi ve le sar sar tawh mai ni. Tichuan thar pawhin kan dawr lawm takin min lo chhuahsan ve leh ta e. Khati zawng kha tun tum video tan chuan ni leh phawt mai se, next video ah pawh motor chei na tho rawn tih lan leh ka tum dawn a nia, tun atan chuan kha ka tawk rih phawt mai se la, next video kan in hmuh leh theuh theih nan ka channel te min lo subscribe sak ngei dawn a nia, in zavai in muttui mang tha vek ule.